Oh là là, pennoù bras Tre- Pennoù bras e gwel broadel ar brezhoneg An mamaint Oh, Paul Molag, mat an traoù ganeoc'h Ya, mat an traoù, ya. euh, Deuet euh, erruet hor hiri webken evit gwel broadel ar brezhoneg Irioù, eh, tro-dro... euh, tro-dro diveur, gant un tammig a-raok, ya. Ha neuze penaos e kavit an ambiañs Hag ez eus tud Trawal a dud Bah, ma vije muioc'h, e vije bravoc'h c'hoazh, met euh, tud zo memes tra, ya. Euh, D'am soñj ur bern a oa der da noz peogwir ma merc'h a oa eo. Hag euh, n'en lavaret din, met ar re-se zo war zo kousk ba mañ peogwir euh, on bet de, de gousket euh, abred mate abred ar mintin-mañ mate quoi. D'ar mintin e gwell bro aller ar brezhoneg n'eus nemet politikerien deus pezh vez lâret. Ah ya.
Oh putain. Lâret pas dans nos. Popo, eh, popo kestud hein.
bon, merci Dor. Da nitra.
Allez, à Kalan Vat, evit ar brezhoneg. Mais ya,

Bon, arre e oan gant ar strollad Startigen, n'int ket fachet ken. Setu mon ara paotred. Matre.
On ara, vid ar poen. Prest da zenni fenoz e gouel broadel ar brezhoneg
Ya, vel just, ya, ba ya, gant un plijadur. Un enor eo, ta. Un tamm e ar, ar Woodstock, ar brezhonegerien euh, ar GBB. Bah, dav eo dont amañ, ya, evit pas, pas gomzer brezhoneg, forcément. Evel-just hor pedet da zont, quoi. Une doare mat da baka
Bon, on est où Yeah. Ya, mais sur Wall, ya. Bon, pe, penaos eo an traoù gant ar raktrisoù nevez peus er mare-mañ, gwelet meus e oa urzhonadeg nevez gant euh, Cyril Atef, ma ne fer ket ket. Ya, setu, ma niveau euh, NRR Goz, dizale, euh, ben mise aze, et carrez au seni gantan. Cirulatef hag a zo un tabouliner brudet. Ya, ya, ur paotr, euh, paotr ampart, paotr brudet, euh, setu que j'ai eus gantañ ur wech dija, hag, euh, hag ret vo un, un eil tro gantañ, quoi. Setu, setu on, on me la ouenn d'ober, quoi, hag gant ma volo dal, quoi, juste. C'hoant peus da lakaat mezh un album nevez gantañ, pe gant ur raktrezou nevez, ou Yann Kere Bah, j'aime trop que d'aller boire war euh, War traoù nevez, traoù nevez a ginnigomp dija, euh, nebeut war, war al loen, traoù zo bet kinniget gantañ war al loen. Kendalc'h a romp da vont war-raok, setu euh, da- sur-mat e vo un album da zont euh, un deiz bennak, euh, il en nevez. quoi. Klevemp euh, un tamm rap. Euh, tu chanti ouais, Robert ar, ar balansou, ouais, klevemp ton diou rap an dra-se a zo nevez, e startijen. Ja, me zo vit, euh, vit d'an deiziad amañ, vit, euh, vit euh, penaos ur seurt souezhadenn euh, a vo graet d'an dud fenoz. Ur seurt penaos clin d'œil, ur meskaj etre startijenn ha Rapsoldia, yeah. da oe kaout brezhoneg, forzh penaos, e gwell ar brezhoneg, neuze dre ma ne ganomp ket ni, euh, e glask, e glask anuchal un tammig ar mikro, setu.
Kinniget doa bet deomp gant euh, Aouzarien ar Gwell. Kinniget doa deomp e penn kentañ pediñ euh,

Evel ar re-mañ, ar re-mañ. Salut poltred N'ez N'es ket re ziez ar vue évidoc'h Bah non. Non, non, mon arabe, bezo euh, sapre er gell aze bag e bébé, n'es ket val euh, etre euh, chill hag euh, dansal.
Mais meus menos Bah... Donc... N'es ket brav en amzer, mais brav en emgelc'h, quoi. N'es ket tu ober gwelloc'h, hein

Salut Ha heman ga Loeiza Bovir Ma d'ar jeu Miam da Deg- Degaset 'm eus dit euh, ur banne café Ah, merci bras evit ober evel ba Arvest Café.
Ah, mais il y avait juste Il y a ni n'en a que Ba ba Arvest Café vez ket profet café d'an dud ben ar fin. Bon, gire gant ar vez Bo ket ac'han a war gant ar brodu evit euh, paeañ ar banne café da da c'houviidi neuze bon Ah bah bravo, ma euh,

en diavez ha tout. N'on ket kustum-tre da c'hoari war seurt, euh, seurt lec'hioù, met deuet e brav ma meus ra, enfin, plijadur mm. meus bet atav, michañs o deus bet plijadur ar re amañ ivez. Te oa zennig gant ur gitar o randraze? Ya, ya, gant Fred Boudino, euh, anv an daouad a zo Tito Alba. Ha setu an daouad a zo euh, bah, Fred Boudinoa, mais quoi. En daouad-se vez skrivet ar pochou ganit Ya, Ya, ya, ya. Traoù bet savet ganeomp penn-da-benn, enfin ar pochoù ganin hag ar sonerezh uh, ar reomp asambles, quoi, Fred ha me. Mm. Gwechoù zo ez eus euh, pochoù hag a zo un tamm du. Teus ket, teus ket aon da spontañ den esprit, Jean um, Ba, red eo ober kevezerezh dezhañ un tammig bihan, quoi. N'eus ket nemet den esprit, Jean, n'eus traoù du da gontañ. Me meus tra da gontañ ivez. Hag voilà, c'est...
Modèle e, e zenezier gant Barbalouti, croaz Ya, ba eo momo paouez um, penaos krouiñ un abadenn nevez hag a vije... Um, ne vo ket gouestlet d'an dañs, ar wech-mañ. Mais kenderc'hel a reomp memes tra da seniñ evit ar festounoz, mais mm. on eus krouet un abadenn nevez hag a zo Un abadenn da vezañ selaouet kentoc'h kwa. an dreizh zo bet krouet e miz miz Kerzu paset hag normalement evit ma leurennoù gant gant an abadenn-se hag e va va leurennoù ar festoù-noz ivez er memes tro met se zo se zo nevez a-walc'h evit Barbaloutik ha petra c'hoazh sañset e vo enrollet ur bladenn a-benn bloaz hag e teuio maez emichañs 'benn bloaz. Modal, 'meus gwelet pa kemeret perzh ivez ba pladenn an triad EDF. Ya, gwir eo. E be int zo deuet da c'houlenn diganimp gant Barbaloutik kounner perzh war o war o war ar bladenn emaint o paouez enrollañ peogwir o doa c'hoant n'ouzon ket kaout mouezhioù merc'hed. Un tammig bin hag a-mwechoù merc'hed yaouank ouzhpenn da se evit kontrastiñ gant an tri paotr kozh. Setu anezhe André hon eus graet ganto e miz ba e miz Kerzu paseet ivez on est da peugeent verf me meus ket soñj met et oamp daou servij da enrollañ ar pezh on a da ober war ar bladenn quoi ha plijadur hon eus bet. Dreist.
Un all 'teus raktresoù war tout pezh a zo e-giz aktourez marteze? Ba bemeus atav ur raktres a zo war ar stern dibaoe ur pennadig hag a zo met ket e brezhoneg ar wech-mañ a zo e anv le Bureau des Amours Perdus. E kit ret lâret an dra-se e gouelbroadel ar brezhoneg. Ah ma digarezit.
Langajet e vimp. Ouais.
Non mais quitte. Mais bon, giz emañ a petare n'on ket n'on ket ur santez hag a-wechoù e e labouran gant an diaoul ivez. Ja, ya.
ha traoù all zo war ar stern, mais re, re nevez c'hoazh evit hmm. bezañ evit bezañ embannet quoi.
Ouais, ouais. N'eo ket c'hoazh euh, n'eo ket c'hoazh erru ur scoop quoi. Ret vo gortoz un tammig c'hoazh. Mais bon, traoù zo barzh an duellennoù.